Me din de Soup Martin a megyina ma Kofi Merchant. Ba yɛne mu ayɛ adwuma no akyɛ. Ɛɛ bɛɛ busumi nsia ne a yɛne mpanyinfoɔ wei ahyiaeɛ. Ɛnam sɛ yɛredwene akuafoɔ ho nti. Ɛnnɛ yɛwɔ ha a, yɛbɛka kwan a yɛbɛtumi afa akora yɛn sika a saa sika no yɛbɛtumi anya ɛho mfasoɔ na yɛatumi ade ayɛ dwuma pa ama yɛn ho. Nti anɔpa wei mohu yɛwɔ ha a, ɛno nti na yɛwɔ ha. Namaste.

Ah, yɛda mo nyinaa ase menim sɛ ɔmo wie a yɛbɛnya ɛho nteaseɛ ɛkɔfa kwan a yɛbɛtumi akɔ yɛ sika na sika no a yɛbɛkura no na nkyɛ sɛ ɛno nso yɛanya ɛho fa soɔ Ebi te sɛ wɛten but no a yɛka no. Wokura no yie a, menim sɛ wobɛtumi ayɛ dɛ atumi ate akɔtɔ wɛten but. Eh, fertilizer ne nneɛma a ɛdɛ ɛkeka ho a wobɛtumi ayɛ a ɛbɛboa. Enti sisi ano deɛ magya akwan no ama me mpanyinfoɔ na eh, wɔn nso adi wɔn maneɛ adi ato mo anim na nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ biara no, mɛsrɛ aka sɛ deɛ wɔbɛka bi a wɔnti aseɛ biara no,

Participatory Development Associate a yɛtwa ne ti aka no PDA. Nkorabata no yɛ mmienu, ne kɛse paa na wɔ Nkran na baako wɔ Kumase Tech Anoma so. Ɔhɔ na meyɛ
Nsuafrɛ me Andrews ɛneɛ wɔ

Pidie yɛ dwumakuo a yɛkokɔkokɔ nkuro nketewa mu kɔyɛ nhwehwɛmu fa kwan a wɔn mpuntuo bɛkɔ so, wɔn asetram bɛyɛ han. Saa dwumadie yi na ɛyɛ dwumadie a ɛyɛ pidie no di. Na ɛbɛyɛ bosome nnan nnum ni. Ɛna cocoa merchants, coconut ɛna nesters foɔ, wɔn bɛhunu yɛn sɛ yɛ dwuma no a yɛdi a yɛde kɔ konkonkonkonko so no, yɛne mo nso ɛmfa bi mmra ɛmbɛtra mo kurom ha. Dwumadie no deɛ ɛyɛ titititi. Na dwumadie no a ɛde ba no, ɛnyɛ dwumadie a ɛyɛ foforɔ. Ɛyɛ dwumadie a yɛayɛ a ɛreboa ɛne ne titire paa akuafoɔ a wɔwɔ yɛn nkuro mfimfini. Yɛkɔ baabi te sɛ Manso Nkwanta a, Manso area hɔ, yɛatete suapɔn bebree wɔ hɔnom a ɛreboa akuafoɔ. Apanimadi, ebi wɔ hɔ. Yɛatete kurom, Bonsaaso area hɔ nyinaa, ebi wɔ hɔnom. Woba Ɛdwe so ne ne dwaben so nso a, yɛatete saa nkuro no, yɛatete saa kuo no bi wɔ hɔ nyinaa a ɛreboa ama akuafo no wɔn asetam ayɛ ha ama wɔn. Na yɛba yɛbɛ kwan ha nso nso nso a, yɛatete kuo no bi bebree wɔ ha. Kɔ twa ha yi ara, ekuo no bi wɔ hɔ, odum ase, ekuo no bi wɔ ekuo no bi wɔ hɔ nom, ɛɛ buagya abɛsi ase, ebi wɔ hɔ, sebedeɛ, ebi wɔ hɔ, degya nso, wɔ hɔ nyinaa yɛatete bi a ɛrema wɔn asetena mu ayɛ ha ama wɔn. Na botaeɛ nti a. Ɛyɛ cocoa merchants, coconuts ne nestles fo ɔm faeɛ sɛ yɛnsan fa saa dwumadie yi ɛmmerɛ ɔmo nkorɔfoɔ wɔ ha ne sɛ, Number one, ɔmo ayɛ nhwehwɛ mu ahunu sɛ sɛ cocoa berɛ ba a ɛyɛ na asete no mu yɛ dɛ anaa meboa? Mpawokyɛw meboa? Ɛhɛɛɛ. Na mmom sɛ cocoa berɛ no rekɔ a ɛyɛ na asete no mu ayɛ dɛ bɛn? Ɛma yɛ den. sɛ bio, nneɛma kakra a wɔde betwitwa ho koraa mpo no, ɛyɛ na ɛyɛ den. Nti wɔsi no, ɛnde yɛmmra mmehu Fiidifoɔ na saa adwuma ahorow yi a wɔyɛ a wɔde koko saa nkuronkuronkuronkuro wei so yi, wɔmfa bi nso mmrɛ yɛn nso yɛakuafoɔ no a wɔwɔ saa nkuro wei mu no, na ɛmma wɔn asetra mu nyɛ hare.

Ɛyɛ fiti nipa ɛɛ ɛɛ fifteen ekosi thirty ɛyɛ kuo baako. Fifteen ekosi thirty ɛyɛ kuo baako. Na sɛ mo ti kuo no a, yɛba bɛ boa mo ama mo mo ato mo kuo no fie. Na yɛ wɔ adaka a yɛ dade adaka a yɛde bɛ brɛ mo. Ɔno na ɛbɛyɛ saa adaka na ɛyɛ adaka a mo hyia a na wɔtwe bɛ na mo bɛ hyia. Mo hyia a mo mo bɛ tototo mo sempɔ ne mo taku ɛgu mu. Na. Saa adaka no a yɛde reba no, ɛho nsafoa no yɛ mmiɛnsa, na saa nsafoa no, ɛnam sɛ obi de adaka no kɔsi ne fie nti no, mo ara mobɛsan ayi nnipa mmiɛnsa a mo ara wɔbɛkora nsafoa no ama mo. Anuafoɔ nkora safoa, nnipa mmienu a wɔte fie nkora safoa. Mpanimfoɔ nnum no a mobɛyi wɔn a wɔada mo kuo no ano no, wɔnkora safoa no bi. Members no na mobɛkora safoa.

Mede m'ano behyia, na nsɛmmisa baako mmienu bi bɛba, na ɛba a, ama yɛanya kwan koraa ma yɛateetee mu ama obi a ɔnte biribi ase no ate aseɛ awie. Enti mede m'ano behyia. Bata wɔn kasa ɛho sɛ ebehyia nnipa firi num kɔsi du mu, nanso yɛporo saa no nso a, ebi a meka na Mede nka nkaa sɛ efi fifteen ekosi thirty ɛbɛyɛ ekuo baako. With another fifteen ekosi thirty bɛsɛ ekuo baako. Nkuro nkuro no a mebobɔɔ so de kyerɛɛ mo no nyinaa ɛnyɛ nkuro a ekuo no yɛ baako wɔ hɔ. Sɛ wokɔ Kɔɔtwea koraa sisiɛ yi a nkuro no mako mako mmiɛnsa na ɛwɔ hɔ. Nkuro nkuro bebree ekuo nkuro no nyinaa nyɛ bi ɛɛ ɛɛ woanya koraa.

Sɛnea ɛyɛ Martin ɔmo ba ha ɛbɛma mo nkyerɛkyerɛ no, yɛn nso sɛ bɛba ha dɛ mo bɛhyia sɛ mo bɛtum susu dɛ bɛba ha na yɛn nso bɛma mo nkyerɛkyerɛ ɛwɔ kwan a wo bɛfa so a wo bɛtumi akora sika, kwan a wo bɛfa so a sika bɛba wo nsam a wo de bɛyɛ adwuma. Ɛyɛ saa dwumadie no na yɛ die nti no saa dwumadie no yɛ bonus a yɛde ɛka mo mo mo mo mo sikasɛm no ho. Na sikasɛm no a mo yɛ no yɛne mo nni sikasɛm twaka biara, yɛn mma fom adaka no ɛnkɔ. Muntua yɛn ka. Ɛyɛ adwuma a yɛyɛ a yetua yɛn ka. Esiane sɛ yɛpɛ sɛ ɛma yɛn kurow nketewa no nso nya fawohodie wɔ wɔn sikasɛm ho nti, ɔno paa na ɛyɛ botaeɛ titire nti a yɛwɔ ha. Na mɛsan nso aka adi adanseɛ sɛ, sɛ obi pɛ a, ɔnkɔ bɛkwan bisabisa sɛ saa susukooko no, ɛreboa mo anaa. Enti mɛsrɛ sɛ moyɛ mo kuo no, monsom. Fo sɛ ɔbaeɛ kwa yɛamma fo kurom no nyinaa. Ɛyɛ mo akuafoɔ no na wɔayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ sɛ kokoo berɛ no rekɔ a na saa ahokyɛ no yɛ dɛ bɛn ba. Ɛno nti na wɔpɛ sɛ yɛmfa starte mfita ma mo ho ayɛ dɛ bɛn, mo ho ayɛ akyere mu kakra yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ sikasɛm no nso ba a, oo. mobɛyɛ OK. Nti no ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ na dwumadie no teɛ. Ɛda ase.
Mpakyɛw, na yɛtoɔ no na buku da hɔ a yɛbɛtwerɛ gyina deɛ ɔde bɛtum bia yɛbɛma ake a. Mo, meda ase. Yɛdi nkan kaa sɛ yɛde dadeɛ adaka bi na ɛbrɛ mo. Dadeɛ adaka no yɛ adaka a ɛyɛ mo ara mo passbooks. Past books no akyi no coconut foɔ, cocoa merchant foɔ ɛna Nestle foɔ wɔn logo ɛdeda akyire ɛna yɛn nso nso Pidgin foɔ yɛn nso logo ɛda akyire ɔno na ɛkyerɛ sɛ ɔno na ɛyɛ ɔyankofa a saa akuo ɛnan yi ahyia nti saa past book no wɔ hɔ a ne nyinaa wɔ mo adaka no mu calculator ɛwɔ adaka no mu stamp ɛwɔ adaka no mu biribiara mo de bɛdi dwuma no nyinaa ɛwɔ adaka no mu nti no mo mo bɛyɛ mo secretary a ɔbɛyɛ saa dwuma dwuma no mo ayɛ dɛ bɛyɛ. ama mo, yɛ deɛ ɛba a nteteɛ no na yɛde brɛ mo. Fa wei no si ha, fa si ha, fa si ha, na yɛde saa nteteɛ no rebrɛ mo. Mowie a, yɛn nso atua moto na yɛkɔ, mode mo sika kɔ naawɔtwe biara na moyɛ saa. Nti no, biribiara a mode bɛdi dwuma bio no nyinaa, ɛwɔ.
Ɛba sɛ ɛtumi ɛba so a na sɛ ɛhia mmoa bi wɔ bank anaa baabi te saa kwan bɛɛ sɛ mobɛtumi afa mobɛtumi aboa ɛ bi a na ɛhia sikasɛ bi ɛde ɛgya no a ebi ne saa kakra ne nya ntumi mmoa ɛne a yɛbɛtumi akɔ bank a bɛtumi aboa kwan bi sɛ meyɛnya biribi aka ma meyɛ datere ɛbi mobɔ ok medase biaa ɛne tua sɛ koko merchant coconut nestos ɔmo nyɛ bank Ɛna yɛn nso yɛ PDA, Participatory Development Assistance, yɛn nso yɛnyɛ bank. Nti no mo ara mo ahoɔden mu no, sika no a mototo no, ɔno ara na mode ɛyɛ yi na sɛ wode kɔfie kɔfa sika fi baabi de abra mo de, ɔno deɛ daabi. Ɛyɛ mo ara because yɛpɛ sɛ yɛde esu a wobɛtumi de akora sika ɛhyɛ mo mu. Nti no saa esu no bɛhyɛ mo mu a wɔbɛhu sɛ sɛ metɔ adeɛ da biara, metɔ adeɛ eh, impulse, metɔ adeɛ

Efisɛ yɛate paa sɛ bankfoɔ bi bɛdi amanfoɔ dreams bi a sɛsɛ yɛn mpɛ sɛ yɛbɔ so koraa nti bank deɛ bank twaka biara nnim koraa ɛyɛ ho ara yɛyɛ ho adeɛ nti aha maamefoɔ no nso mo nkasa
bisa sɛ wɔn o ɛgya bisa sɛ no ɛbaa sɛ fo no ta sɛ yɛhyia na me nua di ka bisa sɛ sɛ nipa

Na wɔba saa na yɛyɛ ho nhyehyɛeɛ a wɔn nso yɛbɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so ne wɔn akasa. Nti ɛba saa no koraa mpo a yɛbɛsan so atwe ɛdɔm abrɛ ɛyɛ cocoa merchantfoɔ. Yɛate nkɔmmɔ no ase. Ɛna wɔn sɛ sɛ moba bɛdwɛn ne cocoa merchantfoɔ deɛ ɛndeɛ ɛndeɛ na wɔn nso mode mo nneɛma no yɛ dɛ bɛn ɛreba hɔ. Nti seesei ne deɛ yɛamba fo kuro no mu no nyinaa ɔhɔ no deɛ afe na yɛrekɔ akɔdwene ho.

Nipa baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum bi ɛntumi ɛmma kurom sɛ yɛba bɛtu susu no wɔ berɛ a dodoɔ no anyɛ dɛ bɛn ɛni hɔ. Nti ansa na mobɛtumi abue adaka no so na sɛ yɛkyɛ mu mmiɛnsa a ɛmu mmienu atumi ayɛ dɛ bɛn aba ansa na moatumi abue adaka no so. Sɛ mobue adaka no so na moto mo susu no wie a, mo sɛkɛtiri no sika no a moanya no ɔde bɛto dwa ama obiara de ato ne tirim ansa na moadlɔke mo ayi no. Na ɔtwe sɛ ndɛ sɛ mo baa ansa na mo bɛyii koraa no mo sɛkɛtri no bɛsan bisa sɛ last yɛhyiaeɛ no sika sɛnee na ɛda adaka no mu mo bɛka obi bɛ ɔbɛ pagya ne nsa obi bɛ pagya ne nsa na waka ɔka a na afei mo ayi mo sika kan fɔm mo kan sika no na mo abɛ kan sɛ ampa sika no a yɛde too hɔ no ɔno ara na ɛdɛ bɛn ɛdɛm ansa na mo asan so de saa da no dwumadie no a ɛdɛ bɛn.
Wɔse me ne wɔn gyaba na ɛyɛ dɛ, hɛn bɛboa nye akuafoɔ no paa nokwasɛm ni ɛyɛ because apatefoɔ no koraa deɛ saa ahotɔ no yɛ baa sɛ ka ɛyɛ career na nkɛte kakra de ato hɔ ho kyɛ binom nkɔmɔ deɛ ɛyɛ aboa but ɔhɔ no ntumi ɛyɛ adwuma ɛti gye sɛ yɛbɛtumi yɛ adwuma paa ne deɛ ɛyɛ deɛ nyame nkyɛdeɛ mode aba yi nti nokwasɛm mu na ɔkyɛ bi sɛ afe

Ebutse nyina sɛ kase na pii bea so na nka mma yɛdi kakra yerɛe ama obiara sɛdeɛ obetumi de abɔ ne ho ɔyerɛe bra. Ebi nso betumi aba sɛ bi a yɛn mu bi no ɛho kyɛ betumi aka sukuu sɛm ɛna adwuma sɛm so ho bi kɔ ɛkɛka ho na ebi obedi saa mmoa no ebi a yɛn nso bɛyɛ tan sɛ bi a afei ne nso yɛrɛe ɛnso nti ɛba saa ɛne no Yɛbɛtumi aboa no anaasɛ gye sɛ asene so hɔ na ɛhia me no. Dabi, mekaa sɛ moto susu no boso naawɔtwe baako mmienu mmiɛnsa ɛrekɔ no a, mokum sika no a, ɛbɛpagya. Nti fi hɔ no ara mobɛtumi de sika no ayɛ bɛbɛn? Aboaboa mo ho bɛsia. Nti sika no ɛrenkɔ da mu afe. Dabi, dabi, dabi, dabi. Nna adaka no ho bambɔ baako koraa ne sɛ, sɛ wotua bo sɛn wie a, kwan da hɔ sɛ wɔsan wɔde foforɔ. Nna bi a da biara sika bebree nyɛ dɛ bɛn na ɛbɛgu adaka no mu, na ɛwɔ amanfoɔ hɔ a yɛdi dwa. Nna wɔde di dwa a ɛwɔ amanfoɔ hɔ, wo tam so a, na wɔbɛtua. Akyɛ koraa bosome mmiɛnsa na wɔatua ne nyinaa, na wɔpaane wɔsan gye foforɔ. Na ɛkɔ saa nti, da biara bi wɔ hɔ a wɔbɛba no, na adaka no nko ara wɔde ba a, na sika no mu akyɛ.

Ase bi a ten cities na ɛsɛ obi obi apɛ bi haa na obi dua. Ɛdaase. Wei yɛ dɛ. Nsoroma bi sɛ dɛ. Nsoroma. Ɛyɛ ten bia na yɛ na wei ni yɛ yɛni na yɛ bɛ kɔ akyerɛ mo. Nti yɛ na yɛ mpɛ sɛ ɛbɛ kɔ akyire bebree nti nka ekuo no yɛ hu ɔmo ananka. Yɛn fɛ ne sɛ ɛnam sɛ yɛ yɛ hwɛ mu ahu sɛ sɛbi sɛbi sɛbi o kɛn kutu ɛno ɔmo ayɛ ne ɔmo di dwuma ne yɛ mpanyinfoɔ ɛna ɛnyɛ obiara na sɛbi o otumi hwɛ nti no Ɛyɛ a yɛmpɛ atwerɛtwerɛ bebree wɔ books mu nti yɛde star, stamp a yɛayɛ ano star na ɛgyina hɔ yɛ ahyɛnsodeɛ ma sika baako, sika baako biara. Nti no mɛfa no sɛ yɛyɛ wɔ ha nyinaa yɛ kuo baako nti mohyia a mobɛka sɛ ebi a sɛ nnawɔtwe no yɛhyia a nsoma wei yɛntɔ baako sɛn, yɛmfa baako nyɛ dɛbɛn, ɛnyɛ sɛn. Common share value, yɛmfa baako gye sɛ. Ebia obi bɛka sɛ yɛmfa baako se ɛngye one cedi, obi bɛka sɛ yɛmfa baako ɛngye two cedis. Na nnipa dodoɔ no ara no bɛkɔ akɔgyina no, ɛna ɛde saa nsoawe baako ɛbɛkɔ akɔgyina no. Nti yɛmfa no sɛ yɛn nyinaa no akɔ bɛnkom sɛ yɛkue, yɛmfa nsoawe baako ɛngye two cedis. Nti ɔno no kyerɛ sɛ mehu nsoawe baako ɛwɔ me buuku mu a, ɛyɛ sɛn? Ɛbɛn mma no. But yɛn ara nim sɛ ebi ahoɔden so kyɛn dɛbɛn ebi. Ɛnam saa nti no, ankorankorɛ book biara mu no, yɛayɛ box a yɛde saa stamp yi bɛsi. Yɛayɛ box nnum wɔ n'anim. Enti wofa agya wei book a, box nnum na ɛwɔ n'anim. Obiara book nnum nnum, akonnwa nnum nnum nnum. Enti woba a, yɛfa wo passbook no a, yɛbɛbisa sɛ, Enti nsono wei o, dodoɔ sɛn na wopɛ sɛ wotumi tɔ? Wobɛka sɛ, Oh, ebia mepɛ sɛ metɔ nsõma mmiɛnsa, na secretary no yɛwɔ ink pad bi, ɔno abɔ, na ɔde abɔ mu, one, two, three, that means sɛ saa da no a mohyɛɛ no, wotɔɔ nsõma sɛn? Mmiɛnsa. Nti mmiɛnsa no, sika sɛn na wode bɛma kuo no? Six cedis. Saa na obi foforɔ nso bɛba, ebia saa da no deɛ, ne ho yɛɛ dɛ. Otumi tɔn nsõma enum no nyinaa, sɛn na ɔde bɛma kuw no mu? Ten cedis. Enti saa na moyɛ no nkakrankakra, obiara ankorankora biara ne ne book na ɔde bom, na ɔde bom, na ɔde stampo stampo ma mo saa. Saa pɛpɛɛpɛ na dwumadi no ɛteɛ. Na afei nso no, sɛ mode mo nsõma baako sei kogyina

Montumi mma mo kuo no mu sɛ moma me bosea ebia ten million eh, eh, eh, four million, dabi. Ekuo no ahyɛ no sɛ bosea kɛseɛ bi tena deɛ woa wosusu na woato no na yɛbɔ ho mprɛsɛn ma wo. Nti sɛ mato one million a, ekuo no yɛbɔ mprɛsɛn kɛse paa yɛ sɛn? Ɛyɛ sɛn? Three million. Saa pɛpɛpɛ na nhyehyɛeɛ no yɛayɛ no. Nti wontumi

Saa abusua no a meegyeɛ no, eh, interest yɛbɛba ho no, yɛwɔ bosome bi anaasɛ yɛankasa yɛbɛhyehyɛ mmara bi sɛ ɛduru bosome mmiɛnsa na bosome na ɛsɛ wotumi tua osika no wie anaa anaasɛ tɛm a wopɛ na wode bɛtua osika no
mekaa sɛ wogye bosome a nkuo no ma wɔ sɛ akyɛ kora wɔ ho yɛ bosome mmiɛnsa na wode sika no aba sika no wɔ hɔ a bosome biara no interest ne ɛdɛ bɛn yɛyɛ adwuma

Na wɔka kuro no ho. Wɔka kuro no ho. Wɔdi ka atua kakra. Wa wakyerɛ akra na akwantu yɛ aba na wato kwan. Ɛɛ mo ekuo no yɛdi nkan kasa ba bɛboa ma mo ahyehyɛ mmara na mmara no mu no ɔhɔ na nneɛma atenkan ɛɛba mu nti yɛbɛbɛ bebisa mo sɛ sɛ obi wɔ mo kwan no mu na wamma antoa so bosome bosome baako a deɛn na mopɛ sɛ mode yɛ no deɛ mobɛka no na yɛahwɛ wo kurom nkrataa mu adɛbrɛ ama mo. Nti saa mmara wei no, egya mɔmɔ so na mode bɛyɛ no no. Baako nso ne sɛ, sɛ obi de bosea na ne taama no apa ho na ɔnnya ntua nwiei a, ɛdeɛn na momfa nyɛ saa nipa no? Ɔno nso, mo ara na mobɛka na yɛaka na yɛde ahyɛ hɔ ayɛ dɛbrɛ ama mo. Saa mmara no saa no deɛ, ɛyɛ mo na mo ara mobɛhyehyɛ mo adeɛ. Yɛate nkɔmmɔ no ase. Saa mmara no a te sɛ nea Agya Martin kaeɛ yi, mo ara na mobɛhyɛ. Na mmom mmara a ɛsan so ka ho a ɔno deɛ

na wɔde tu kwan kɔ. Deɛ ɛwɔ mu a ɛbɛyɛ disadvantage ama no ne sɛ, ne sika a watoɔ no nko ara na ɔbɛnya, mfasoɔ biara nka ho, ɛfiri sɛ afe no nsoɔ nie, yɛakyerɛ no ahu sɛ mfasoɔ sei na ɛbɛka ho.

ɛyɛ akuo bi a wogye sɛ yɛate ho nka sɛ moboa amanfoɔ afei ne bi aba hanom a yɛpɛ sɛ gyagye kuro mu hanom a yɛpɛ sɛ yɛn nso yɛde yɛn ho hyɛ mu mmerɛ bi ayɛ na asetena no ma yɛ ntena ma yɛ asetena mu no kwan bɛfa so aboa no sɛ bi ne sɛ sesɛ mmerɛ ɛwɔ mu yi yɛsɛ abɔyɛfo ahopaa berɛ kokoo so ape ɛti sɛ saa ɛkuo no ɛretumi gyina a, gye sɛ obi ho kyere no a ɔbɛtumi anya biribi de atwitwa no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa ahokyere bebree ma. ɛnam sɛ wokɔ twa mu a nokwasɛm ni ɛyɛ na ɛyɛ den ɛyɛ na ano ɔden nti saa berɛ yɛ a wobɛde ɛkue abɛn ɛyɛ ɛyɛ adeɛ ababoa yɛ nhyehyɛeɛ mu na ɛbɛtumi ama ɛyɛ dwumadi a ɛdie biara na akɔ so ama yɛ na ne nyinaa gyina nnipa no sɛ yɛnte ase a yɛbɛnya yɛn nyinaa te ɛho ase Na sɛ yɛgye tom di a, ɛbɛboa. Sɛ sikasɛm no, na ne yɛyɛ sika no rɔfrɔf, yɛde totɔ nneɛma a ɛho nhia. Nti duru mmerɛ bi a na sɛ sika no afiri yɛn nsa. Sɛsɛ a no sɛ yɛtumi to susu no di a, ɛnim sɛ naawɔtwe bi a yɛbɛto susu no di a, yɛ sikasɛm no bɛhwɛ ne yie. Yɛnim sɛ yɛde bi nso ɛrekɔsie baabi. dɛ daakye yebenya so abɛn yɛn nneɛma totɔ ne adidie mu no ne asetram no, yɛbɛhwɛ no yie ama daakye yɛn nso yɛn nsa anya animuonyam bi a yɛbɛtumi akuta mu a yɛbɛtumi de ahwɛ yɛn nkwadaa no ne yɛn nana na sɛ nneɛma ɛtotɔ no akɔ fam ama yɛn nti kue no yɛn ani gye ho paa yɛbɛyɛ
Me din de Ɔpɔn Poku. Mewɔ Kɔneyaw. Na ekuo no a wɔde aba no, me adeɛ mehwɛ a ɛbɛboa yɛn paa. Firi sɛ, ɛbɛ ɛbɛyi yɛn ahohiahia afiri hɔ. Berɛ a yɛbɛyiyi ntoboa naawɔtwe naawɔtwe biara no, ɛbɛboa yɛn kɔsi sɛ Ɛɛ, bere bi bɛba a yɛbɛkɔ ahohiahia mu no, deɛ yɛde ato hɔnom no, yebetumi akyɛ, anaasɛ yebetumi ahwehwɛ bosea koraa afiri mu. Yɛ a sɛ saa dwumadi etim kɔ so ma yɛn a, ɛɛ, yɛn ho bɛtɔ yɛn sɛdeɛ morehwehwɛ no. Ebaatɔ efrɛ me Ametis Dua. Mefiri Kɔneyaw. Ebaatɔ ɛɛ kue Yɛgye to mu a, ɛbɛkɔ yie ama yɛn. Wogye sɛ yɛtumi boa yɛn nsɛmfua ne yɛn kapra no ara na ɛkɔduru mmerɛ bi ahokyerɛ berɛ no koraa no a, yɛbɛtumi agye na yɛde akɔtɔ aduro de aboa yɛn dwumadie no kookoo no ho asɛm nti, wodeɛ kuro no deɛ yɛte a, ɛbɛboa me pa ara.